Эфирда кызудан-кызу, яңа елның иң тәмле, иң-иң саф исләргә тулы репортажын башлап җибәрдек. Нинди шоу дисезме? Әйе инде, дусларым, әйтергә кирәк, яңа бәйрәмнәр алар иң озыны, иң күңеллесе, һәммәбезнең дә күңелләрендә иң-иң якты хисләр калдыра торган бәйрәмнәрнең берсе. Һәм инде безнең Туган тел телеканалы тамашачыларыбызның яллары җыр-моңга тулы, матур, үзенчәлекле, күңелле үтсен өчен бик шәп тамаша әзерләде. А бу тамашадан кызык репортажны без сезгә әзерләргә керештек. Мин Роза Хайруллина, сер итеп кенә Туган тел телеканалы. Якынрак килегез, мега шәп булачак.

Минем дә бийсе килә болар янына килгәч. Хәерле кичләр, сәлам, сәлам. Кочакларга, кочакларга ярамый диләр сезне. Нишләп? Әйе, алып баручыларга артистларны кочакларга ярамый диләр. Әмма дәләки мин аларны шул хәтле яратам, һәрберсен шул хәтле сагынып көтәм, дусларым. Һәрберсен аша сөеп куясым килә. Дөрес аңлагыз мине. Бу минем яраткан кояш Винарис ил егет, хәерле кичләр яңа еллар белән һәм инде безнең көтеп алынган лайна башкортстанда беренче тапкыр винарис беренче тапкыр түгел булганы бар чыгыш ясадым 2019 елда гафу итегез беренче тапкыр түгел 2019 елда син безнең уфа сәхнәләрендә инде чыгыш ясаганың булган димәк ярый винарис синнән башлык торыйын сүзне Былай формалар сакланган, бернинди зыян да килмәгән, әйме? Бераз гына ябыктым, 20 килога, Аллага шөкер. Э, күп тамашчылар соравы буенча, әйме, әйттеләр, Винарис бераз ябык, ябык. Ябыктым, и что? Күрәсезме? Бөтен аппетитым бетте, бөтен матурлыгы китте. Тагын да ашыйм да һәм ябыкмыйм бетән. Всё.
Хәм мин беләм, сезгә дә ачыклап китәсем килә бер серне. Без инде Гөлвин Әрес белән аралашканда, аның белән әйе ул җырлаган, ул балет белән дә шөгыльләнгән, биюче дә булган, шпагатка да утырган дип сөйләп китәбез. Менә нәкъ шушы корсагын гел тулыландырып торыр өчен, тамагын гел туйдырып торыр өчен, әйе бит, культурнырак әйткәндә инде, ул рестораннар да ачып җибәргән әле Казанда, чөнки. Ресторан түгел, банкетный зал. Банкетный зал, гафу итегез. Банкетный заллар да ачып җибәргән әле безнең Винарис Казанда. Э, үзе теләгән вакытта э, кереп, рәхәтләнеп ашап чыгыр өчен. Бу дөресме, Винарис? Әйе, минем бик әйбәт поварлар. Мин аларга шалтыратам да, Рузил, чөнки ул без безнең малай, Башкортстан егете Рузил исемле малай. Мин аңа шалтыратам да, Рузил, мин шуны, шуны, шуны телим ашарга. Әзерләле миңа, әзерли, и мин рәхәтләнеп үземнең рюкзагымны тутырам.
Нарис. Әле алдагы минутларда синең белән теге фәлсәфирәк сораулар э, турында да җаваплар ишетеп китәсе килә, сөйләшәсе килә, әйме? Син һәрвакыт шундый шаянсың, син һәрвакыт шундый позитивсың. Ә чын тормышта Винарис ниндирәк булыр икән? Алдагы минутларда, дусларым, бездән аерылмагыз. Без аны ишетеп, тыңлап китербез.

Ат кызы. Хәерле кич, кадерле тамашачылар. Ну, без әйе, былай тормышта да Аллага шөкер нормально общаемся. Э, монда инде безнең камерага да нормально общаться итәбез. Синең белән кайда общаться итсәк тә кызыклы кешесең инде син. Яңа еллар ничек уздырдың? Ашаган казың әзрәк кенә өстәлгән икән дисең. Плюс 3 килограмм.
Син моны чын дөрес э, шулай үчәнеп яздың? Әйе, плюс 3 килограмм булган.
Өйдә каршыладыңмы улың белән гаиләң, якыннарың? Менә сиңа бөтенесен сөйләп бетерергә кирәк менә. Кызык бит, менә артистлар яңа елны ничек каршы алалар икән, аларның гаиләләрендә нинди традицияләр бар икән, нәрсә әзерлиләр икән, кемнәрне чакыралар икән, ничә сумга бүләкләр Нормально булды.
Э, Бүтән елгылардан күпкә күңеллерәк булды. Э, Өйдә каршы алмадым. Вообще Татарстанда каршы алмадым. Вообще Россиядә каршы алмадым. Искиткеч!
Менә бит серләр ачыла монда. Алай булгач, Илсөя казы ашап ятмаган, ни чит илдә каршы алгач. Кайткач тын ашадым, монсына да өлгердем. Казы да булды, бәлеше дә булды. Пилмәнеңне сатыйм да кереп китте. Шуның өчен өч килограмм булган ич инде ул. Хәзер сезнең сәхнәдәге чыгышларыгыз белән, концертларыгыз белән алар бик җиңел генә төшеп китер. Аллага тапшырдык, әйе, Башкортстанга керәбез. Аллага тапшырдык. Әле язга кадәр без Башкортстанда булабыз хәзер. Ә гомумән үзеңне чынлап та бертөрле формада тотыр өчен нәрсәләр эшлисең син? Ашауны Бер дә эшләмим, шуның өчен бертөрле формада тормый ул Роза. Менеп тә китә дә, төшеп тә китә дә, тагын менеп тә китә. И күлмәкләр белән интегәләр аннары кызлар. Яткаровна замок каптырылмый дип. Ул я төшеп китә, я менеп китә, я сыеп булмый. Төрлесе бар инде. Нормальный кешеләр кебек.
Нормальный кешеләрдә кебек, нормальный тормыш, нормальный, нормальный безнең Исә Бадретдинова, нормальный гына түгел, шедевральный, яратабыз сине. Әйдә, син әзерлән, әле без синең алдагы минутларда сөйләшеп китәчәкбез ала бирсә. Син болай чыкмыйсыңдыр бит инде сәхнәгә дигән берәр нәрсә яса инде. Син тормышта да бик чибәр ханым. Концерт алдыннан мине игълан итәләр тегеннән. Все, Илсия Бадретдинова, арттан Рифат килде дә. Илсә апа, шушылай ямьсез чыгасыңмыни сәхнәгә? Син бизән инде чәчләреңне яса, ди. Имансыз. Ул шаярып инде, болай чыкма инде сәхнәгә, бар инде чәчләреңне ясап бизән инде. Син ышандыңмы?
Мин чыгып китеп маташам. Шундый ич инде ул. Үзең менә башлагач, э, шундый сорау шул секундта ук килде. Ә менә чынлап та э, концертлар барышында, әйме, үзеңнең исеңдә калган иң кызыклы бер хәл вакыйганы менә үткән елда ассызыклап сөйләп кит әле безгә. Корсетлы күлмәк, менә беренче искә төшкәнен сөйлим. Корсетлы күлмәк, корсет эчендә бер әйбер дә юк. Арткы яктан замок белән, замокны менгергәч соң шундый бер крючогы була әле аның. На всякий электроп куя торган. Бу крючок нишләптер электромәгәннәр дә кызлар. Мин теге ат тушырак җырлап җибәрдем дә, кычкырып, ярар әле тоттым. Менә болай иттереп тоттым да, рәхмәт дип башына идем дә, арткы яктан замок ычкынды да, корсетның ике ягына шулай килде дә төште. Искиткеч, мин хәтта ки үзем синең урыныңда үземне күз алдына китереп. Кул белән тоткан килеш шушылай иттереп. Моны музыкантлар аңладылар бит инде, алар алга чыгып уйный башладылар. Мин әкрен генә артым белән кереп киттем. Көләбез, алдагы рәтләр көләләр, мин көләм. Музыкантлар нишләргә белмәдек. Но Алла саклады инде.

Популяр җырчы Зинира Рамазанова үзенең чыгышына әзерләнә, шулай ук бизәнә тезәнә. Хәлләр ничек? Аллага шөкер, бәйрәмнәр белән сезне. Барсы да бик яхшы, менә әзерләнәбез мәш килеп. Гомумән Зинирага ничә минут вакыт кирәк икән сәхнәгә чыгарга әзерләнер өчен? Ну, чәч белән бөтен образны битне бер ярты сәгать. Син үзең әзерләнергә яратасың, әллә инде стилистлар, шәш хәвәсләр эшләгәнне яратасың? Үзем дә тырышам, стилистлар булганда тагын да яхшырак инде, алар бит инде төрле образ була. Үзең инде бер төрле генә образ килеп чыгарга мөмкин. Ничек бар шулай? Ә көндәлек тормышта Зинера еш бизәнәме? Юк, көндәлек тормышта мин бизәнергә яратмыйм. Тем более теге караңгы, яркий төсләрне сөртергә яратмыйм. бир могу вообще теге пудра гына сөртергә дә шулай йөгереп чыгып китәргә әз генә чәчен тарап
бик үзенчәлекле безнең җырчы кызыбыз лыйны карап китегез әле дусларым менә чәчләре нәрсә генә юк мин менә әле бер бәләкәй генә шундый ат күрәм монда лыйны бу образың үзе аңлатып китә әле син бу күлмәгең белән бу образың белән гомумән тамашачыларга нәрсә аңлатасың һәм күрсәтәсең килә Үземнең яшь гәүдәмне дисәк була, инде менә 30лар, 40лар тулгач, инде мин дә ген ябык киемнәр киермен дип уйлыйм, но это не точно.
Тормышында ул алай киенми. Әйе. Ул бик гади гына киенә, матур, гади гына костюмнар, күлмәкләр кия. Монсыз сәхнә образы, үзегез күрәсез, чәчләр дә шундый. Әле безнең Лейна ул җырчы гына түгел, Хәзер ул безнең актриса. Әйе, беләбез, беләбез. Нәкъ менә шушы Яңа ел бәйрәмнәрендә без инде Татарстан телеканалларында күреп киттек сезнең матур киногызны. Әйдәгез, үзегез сөйләп китегез әле. Исемен мин әйтми торам, сез үзегез сөйләгез. Мюзикл менә ул Бәхет дип атала. Мин төп рольдә. Миңа бик ошады. Татар телендә булды. Алар мине татарча сөйләшми дип уйлаганнар, и мин инде кастингка килгәч, үзем турында татарча әйбәтләп сөйләп бирдем дә ген, кастингны үттем дә, төп рольне алдым. Һәм бик әйбәт башкарды да ул ролен. Э, театральный, былай гына театральный училище кеше бетермей. Э, молодец, ул театральный училищеда э, укытучылар да әйбәт, һәм укучылар да молодцы. Винарис, башка артист белән дә янәшәдә басып сөйләшәсе килә. Син бөтен артистны да шулай мактап, хуплап, бөтен яхшы сыйфатларын тамашачыга җиткереп Аралашасыңмы әллә инде монда аерым аерым берәр мәхәббәтме? Беләсеңме, матурым, чыннан да артистларны мин яратам. Чөнки һәр артистта үзеңнең нәрсәдер шундый бар, ничек дип әйтәләр татарча? Костач изюминка бит инде, әйме? Һәр артистта ул бар. Чөнки артист бит ул артист кына түгел, ул бит кеше. Кешедә бөтен нәрсә Иллегә иллегә шулай дим мин аңа. Шуңа күрә кешене мин яратам, артистларны яратам һәм үземне яратам.
Әйе, дөрес, бик акыллы сүзләр яңгырады. Э, дусларым, сезгә дә, мин һәммәгезгә, һәрберегез дә иң беренче чиратта үз үзегезне яратыгыз. Моны әлбәттә дөрес аңларга кирәк, шулай бит, Винарис? Үз үзеңне яратканда гына син дөньяны һәм кешеләрне яратасың. Үзеңне яратмасаң, сине беркем дә яратмас.
Дуслар, яңа ел шоу тамашасы бер минут тамашанып китә. Һәм безнең алып баручыларыбыз әлбәттә дулкынланып әзләнеп торалар. Догаларын укыды бугай Илгиз хәерле кичләр. Әлбәттә догаларын укыдым, хәерле бер минуттан концерт башланып китә. Шуңа концерт түгел, шоу бүген безнең. Шоу. Шуны онытмаска кирәк. Һәм инде хәзер энергетиканы бирәбез сәхнәгә, шуның өчен бер минут и Әзерләнү вакыты. Сәхнә белән контактка керер өчен. Без уңышлар телибез сиңа!
Хәерле кич! Хәерле кич, Уфа, исәннәрме сез? Жаңа еллар белән сезне! Пыдык, пыдык! Шундый салютлы сәламнәр янәдән тагын бер тапкыр юлыйм, дусларым, чөнки Яңа ел шоу тамашасы башланып китте. Берсеннән-берсе популяр җырлар, Берсеннән-берсе матур моңлы тавышлы җырчылар һәм инде безнең тамашачыларыбыз бүген үзләренең күңелләренә шундый яңа ел хисләренә тулы бик матур, ләззәтле уйлар, хисләр һәм тулылану алып китерләр дигән ышанычта калабыз. Ә без инде сер итеп кенә тапшыру һәм мин аның авторы, алып баручысы Роза Хәйруллина сезгә түкми-чәчми бу репортаждан иң кызу, иң эксклюзив, иң матур мизгелләрне бүләк итәчәкмен. Уралдым урамнарда да, сыналдым, сынатмадым, үземдә югалмадым, мин сине дә югалтмадым. Уралдым урамнарда да, сыналдым, сынатмадым. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда үзебезнеке Башкортстанныкы талантлы җырчы егетебез Марсель Закиров. Хәерле кичләр сиңа! Хәерле кичләр, дуслар! Беренчеләрдән булып менә чыгышын Бүләк итте ул. Әйтергә кирәк, беренче чыгыш ясау ул бик җаваплы һәм авыр. Сиңа ничек булды? Ә, Бүген бик авыр булды яңа елдан соң инде ул. Бик э, җиңел түгел инде яңа елда башларга шундый көндә беренче концертны. Но миңа охшады. Яңа елны ничек каршы алды икән Марсель? Кемнәр белән? Үзебезчә якынлашып, туганнар белән утырдык.
Марсель, социаль челтәрләрдә синең язган сүзләреңне укыдым, һәм син анда бик шундый үтемле, матур фикер язгансың. Яңа ел алдыннан үз-үзеңне дә ел дәверендә эшләгән эшләрең өчен мактарга онытмагыз дип. Ә Марсель үзен нинди эшләре өчен үткән 2021 елда Нәрсәләр өчен үзеңне мактадың? Нәрсәләр өчен син үзеңә плюс куйырыйың? Мин э, зур концертларда катнаштым. Э, Хәйрия концертларында катнаштым да, оештырдым да, балалар белән шөгыльләндем дә. Э, Мин минем зур җиңүем инде ул татар җырында катнашу Уфада.
Без, әлбәттә, сине бу уңышларың белән котлыйбыз, Марсель. Әйтергә кирәк, иҗат синең төп шөгылеңме? Әйе, ул минем тормыш әйтер идем. Мин үзем педуниверситетта укыйм, музыка фәнендә, музыка укытучысына. Димәк, әле син укыйсың, син әле студент һәм инде параллель рәвештә иҗат белән дә шөгыльләнәсең. Әйе, мин үзем балалар белән дә эшлим. Аннан соң сәхнәләрдә, банкетларда Э, катнашам, зур актив катнашам.
Балалар белән эшләү ничек сиңа? Син миңа калса бик тә шундый йомшак күңелле балалар белән уртак телне табу җайлымы синең өчен? Э, миңа э, инде ул әзрәк авыр бул, булмады даже, авыр булмады. Бик әйбәт булды. Мин балаларны бик нык яратам. Алар аны күрә. Һәм тизрәк тизрәк җырларны өйрәнәләр дә, без алар белән чыгышлар ясыйбыз. Ә менә шушы уңышларыңа, шушы тәвәккәл адымнарыңа э, барыр өчен, узыр өчен, үтәр өчен нинди сыйфатың сиңа аеруча нык ярдәм итә? Мин үзем максатчан кеше. Мин үземнең максатыма зур-зур адымнар белән барам. Бөтен көч, көчне алып, җиңүләргә ирешәм. Әйтү сүзем юк атым янымда, янымда, янымда Күкрәгемдә тибә су янымда, янымда, янымда Жаны, жаны янда Бу җырны тыңлаганда, бу төркемне караганда алар кебек әллә ни шундый күнегүләр шисе килә, дуслар. Әйе, бу безнең Казан шәһәреннән килгән, яңа гына барырга килеп әле, яңа гына иҗади адымнарын бик матур уңышлы итеп алып барган Караш төркеменең чыгышы, дуслар. Аларның инде җырлары әйтергә кирәк, бүгенгесе аеруча шундый ритмлы шундый биисе килә мин ышанып торам безнең тамашачыларыбызда алкышлар менә алкышлар әле башкортстан тамашачысы миңа калса бик яхшы кабул итте бии бии тыңлаганнардыр дип яңа ел шоу яңа ел кәефләре телим сезгә дусларым кәефләрегез күтәрелгәннән күтәрелә барсын
рәхмәт Заманча, яшьләрчә төркем, Караш төркеме! Рәхмәт, Уфа!
Хөрмәтле тамашачылар, әйтергә кирәк, Башкортстанда Уфа сәхнәләрендә яңа елның әле беренче шундый матур көннәрендә залларыбыз тулы тамашачылар булган безнең тамашабызда Караш төркеме беренче тапкыр үзенең чыгышын ясады. Егетләр, нинди хисләр, Уфа тамашасы, чыгышлар, нинди эмоцияләр тойдыгыз бүген? Иң дулкынландыргыч көннәрнең берсе Уфа шәһәренә, калага килү безнең өчен зур теге вакыйга. Һәм инде бу соңгысы булмас дип ышанып калабыз. Дөресен әйткәндә, проектыбыз башланып киткәннән бирле күрше теге күрше районга, күрше республикага ләгәсе килә иде һәм инде Уфада, без Башкортстанда һәм безне җылы кабул иттеләр. Рәхмәт бик зур. Киләсе очрашулар булыр дип ышанып калабыз. Караш төркеме сезнең белән. Зур рәхмәт туган телгә һәм Уфага. Башкортстан Сәлам, сәлам, рәхмәт! О, күптәннән шуның хәтлек башлар күргән юк идем. Обычно сәхнәгә чыгабыз, әз-әз башлар гына утыра. Ә хәзер чыктык, күп, күп, күп, күп башлар утыра. И, вообще рәхәт от души. Уфа бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Әле бүген дә шундый көчле состав белән чирләрен килеште без. Җырлыйлык, бии алдык. Шуңа да рәхмәт сезгә, Уфа. Без беренче тапкыр һәм беренче тапкыр алабызга булмыйбыз.
Караш төркеме булды, дуслар, сезнең алдыгызда.
Менә карале, Шпабай, ни өчен э, Санта Клаус Әйе. бүләкләрне, менә конфетларны носкига тыга? Ә Кыш бабай чыршы астына. Чөнки безнең халык носкида булган әйберне ашамый. Ә, Шуңа мин теге э, чыршы астына куям. Ансы дөрес.
Хөрмәтле дуслар, гримеркада мин менә бу музыкаль инструментны таптым әле. Белүемчә, бу ИБ бандасының музыкаль коралы.

Рәхмәт! Лейнага үзе кебек шундый алсу пакет та бүләк иткәннәр. Ничек чыгышың? Э, Канәгатьме үзең белән? Мин бит инде өч, и- э, өченче артист булып чыгыш ясыйм. Шуңа күрә әле теге э, зритель дагын э, бик Теге, ничек әйтим, дулкынланып китмәгән дип әйтимме соң, шуңа карамастан, менә бер әбиең миңа бүләк бирде. Матур итеп җырладылар. Миңа бик ошады, мин Уфаны шундый каты яратам. Гел монда килгәч, шундый елмаю минем битемнән төшми. Син гомумән шушы образың белән, җырларың белән эстрадага нәрсә кертәм дип бу адымны ясадың иҗат юлын сайлаганда? Мин бүтән җырчыларга охшамаска тырышкан идем. Шулай дип уйлыйм да хәзер. Һәм инде менә яшь безнең балаларга, безнең теге подростокларга дип әйтимме соң инде, теге тыңлар, музыка булсын өчен татар телендәге җырларны, җырларны да алар шатланып тыңласын өчен менә мин шулай җырлар яздырам. Булып чыга бугай. Һәм синең иң хит җырың ул инде? Малай на белом барсе. Әйдә бер генә куплет җырлап кит әле безгә.

Көтелмәгән безнең кунакларыбыз, җырчыларыбызның чыгышлары белән дә үрелеп бара. Әлегесе вакытта миңа калса бик шундый үзенчәлекле итеп безнең Илдус үзенең чыгышын бүләк итте. Рөстәм Хасанов, супер! Бик кызыклы килеп чыкты. Афәрин сиңа! Һәм инде бу җырдан соң бәлкем Нәфкать абыйны үзен дә сәхнәгә чакырып чыгар идек. Әлбәттә, менә шушы

Ерак юллар йөгерә, йөгерә үткән. Ярсу актар сул эчермәгез.
Сез үзегез сагынасызмы шул сәхнәләрдәге чыгышларыгызны?
Менә ничектер җылдан җыл дулкынланып киләм инде мин. Беренчедән, туган якка кайтам бит инде. Шуңа күрә ничектер туган якта чыгыш ясау үзенә күрә бер яктан кыен да, рәхәт тә дигәндәй. Сагынып киләм, әлбәттә. Башкортстан, Уфа тамашачыларын бик яратабыз. Менә бөтен минем җегетләрем дә, өй качан Уфага барабыз дип шулай көтеп, сагынып алабыз очрашуларны. Нәфкать абый, сез менә мин сезне күпме беләм, әйме? Сез шундый тыйнак, сез шундый инде менә һәрвакыт инде җайлап кына һәрнәрсәне сөйлисез. Ә тормышта сез нинди кеше ул? Тормышта да мин сәхнәдән артык түгел, аермалы түгелмен. Сезнең бөтенләй чыгарыгыздан чыгарган хәлләр булгалаганы буламы? Теге була инде тормыш булгач төрле авыр вакытларда була бит әйме. Болай теге ничектер үземне ничек кенә авыр вакытлар булса да тынычландырырга тырышам. Менә минем бер эшләмчә бер дә зарланмадылар инде моңа чаклы. Менә тормыш иптәшем дә, Рәмзия дә аннан сорагыз ничек икәнлегемне. Нәфкать абый, ә менә шундый мөмкинчелек булса име, сез сәхнәгә чыгып, Аллага шөкер, мин бу тормышта бик бәхетле кеше дип әйтер гә теләгегез бармы? Сез чынлап та. Шушы сүзләр белән килешәсезме? Сез бәхетлеме? Әлбәттә, инде ул бәхетне аның Костяктан карарга кирәк. Менә сак, сахна ягыннан теге җыр сәнгатенә кергәндә мин үземне бәхетле җырчымын дип саныйм, чөнки мин татар башкорт яшәгән инде бөтен төбәкләрдә булдым, шуңа күрә бик рәхмәтлемен ике халыкка да, кайда гына барсам да мине матур зур заллар белән каршы алдылар, шуңа үземне җырчы буларак бик бәхетлемен димен. Тормышта да Аллага шөкер, сәламәт сау булганда әле тормышның ямен. Нәфкат абый, ә менә вакыт машинасына утырсагыз, сез үткәнгәме, әллә инде алдагы тормышка юл салыр ыегызмы? Инде алга таба барабыз инде. Үткәннәргә үкемичә генә менә шулай киләчәктә шул ятты Хыяллар түгел, шундый өметләр белән яшәргә киләчәктә дә шул илләребез тыныч булып шулай борчуларсыз
Менә бит инде безнең шаулап гөрләп яңа ел бәйрәмнәре әле һаман дәвам итә име һәм инде без яңа ел шоу тамашасында әле һаман да шул хисләрне тамашачыларга җиткерергә тырышабыз. Нәфкать абый, ә менә сезнең быел яңа елда бере нык итеп сезне шаккатырган бүләк булдымы? Сезгә берәрсе шундый сезнең күңелегезгә нык якын булган кадерле бүләк тапшырдымы, бүләк иттеме? Иттеләр.
Нәрсә ул?
Сер итеп кенә әйтми генә калдырыйм әле. Әйтми калдырыйм әле. Бүләк иттеләр. Бүләкләр булды быел да, Аллага шөкер. Ә үзегез бүләкләр э, тапшырырга яратасызмы? Яратам, әлбәттә, жыл саен якыннарга инде бүләк өләшәм. Шундый якынчыларыма. Шулай үземә дә бүләкләр бирделәр. Ә безнең тамашачыларга Нәфкать Нигматуллин нинди теләкләр җиткерер икән киләсе 2022 елда? Менә мин сәхнәдә әйтеп үттем инде шул. Менә бик һәр елны менә шулай яңа елга бит инде без якты хыяллар, зур өметләр белән керәбез. Менә шушы Өмет хыялларыбыз тормышка ашсын, ана шушы изге эшләр, изге гамәлләр белән янәшә үрелеп барсын иде.

Безнекебез тигез яр икән Тулып күңелемә Бөтен гомеремә Бәхетләрем булып калыр икән Яңа ел шоу тамашасы кызганнан кыза бара, дуслар! Хәтта ки сөйләгәндә дә бии бии сөйлә сөйлисе килә, мондагы энергетика, мондагы атмосфера, дуслар! Тамашачыларга да әйтергә кирәк, шундый яхшы күтәренке кәеф, алар ял иткәннәр, Алар инде рәхәтләнеп ял иткән күңелләре белән җыр-моңны тыңлап үзләренең күңелләрен ачарга килгәннәр. Һәм моны инде әлбәттә безнең Туган тел телеканалы әзерләгән проектлар безнең тамашачыларыбызга һәрвакыт аларның күңелләренә хуш килгән тамашаларны һәрдаим бүләк итәләр. Сәлам, хәерле кичләр! Хәерле кичләр!
Үзем дә сезнең кебек сәхнәләрдә кызып, э, шундый кыздырып тамаша ясаган кебек хис итәм. Күреп торам, җибәрәсләре килми. Әллә өченче җырны да җырладыгыз инде, әйме, уйламаганда, көтмәгәндә. Халык тагын берне җырлагыз дип сорадылар да, яңа ел бит инде ул. Яңа ел ничек инде башлыйсың, шулай була ди. Шуңа күрә халык җырларны гел сорап торсын, тамашачыларыбызга рәхмәт. Уфа яратабыз сезне, бик яратабыз. Уфа сагындырылган.
Шуны да карап торам да, төс кыяфәтләрегез белән бер-берегезгә туры килгәнсез, әйме? Э, гаиләләрегезне социаль челтәрләрдән карап барганда шундый тату гына яшәгән кебексез. Гомумән, сез бер-берегезгә чак кына теге авыррак сүзләр әйткән чакларыгыз булгалыймы? Һәм кем күбрәк үпкәләтә гаиләдә бер-берегезне?
Бездә э, гаиләдә теге э, төрле вакыт була инде, мәсәлән. Янып кенә торып булмый бит. Ну, нәрсә өчен, мәсәлән, киемнәрне Теге үз урынына куймасаң, киемеңне төреп куймасаң, кайсы вакытта миңа эләгә инде. Әйе, мин инде Зинирага гел сүгәм әйтәм, киемнәрне жуып кына туздырып бетерәсең дип, артык чистоплотный менә шуннан чыга тавыш.
Ну без инде үз саклап саклап йөри торган кешеләр түгел, тиз арада онытабыз, гафу үтенәбез. Ул инде Ризат теге сөйләшми йөри алмый, үч саклап. Сразу берәй нәрсәгә булса да шаяртып алып китә мине, көлдереп булса да. Инде алдырып китеп булмаса, Зинер белән бергә йокларга яткач, минем аякны азрак кытыклап алса, мин шуннан соң аны кочаклап алам инде.
Әле бит инде әйтергә кирәк, э, күп кенә ял вакытлары да бирелде, әйме? Артистлар хәзер бүтән төрле шөгыльләр белән дә шөгыльләнә башладылар. Сезнең гаиләдә нинди шөгыльләр барлыкка килде?
Нинди шөгыль? Зур шөгыль эшләдек быел, малай эшләдек. Теге андый челтәрле мертәлле бизнесларга чакырдылар инде, э, кереп тормадык. Ничек дип әйтик инде, э, нәрсә без Кара Иделгә кайтып сөйләдем инде күп тапкыр. Үгезләр алдык, аларны менә саттык. Сабада шулай дип, шундый бизнес безнең, ит, авыл хезмәте. Һәм менә яңа ел бәйрәмнәре тантана итә бит инде, әйме? Нинди өч теләк җиткерер идегез сез бер-берегезгә киләсе елда?
Өч теләк. Сәламәт бул, теге никадәр генә бана булса да авыртма. Бергә булыйк. Һәм иҗатыбыз гөрләп барсын.
Венера, синеке бу теләкләргә ошарга тиеш түгелләр. Бер-беребезне саклыйк, бер-беребезгә терәк булыйк, бер-беребезгә ярдәмчел булыйк.
Искиткеч матур соклангыч безнең җырлы, парлы дуэт Зинира һәм Ризат Рамазановлардан сезгә яңа ел сәламнәре!
Ошый, концерт әйбәт, матур җырлар. Исәнмесез, концерт бик әйбәт, бик ошый, зур рәхмәт. Иң яраткан җырчыларыбыз килгән, беренче бүләк бик шәп булды, икенче бүләк еще да яхшырак булыр дип өмет итәбез.
Кайтса иде Эх, яшь чаклар
Ой, Винарис, ике ме, өч ме тапкыр сине янәдән сәхнәгә чакырып чыгардылар? Эч.
Аллага шөкер, менә шуннан да Башкортстанда. Гомумән Уфада шундый тамашачылар әйбәт. Рәхәт аларның алганда җырлавы, биюе һәм Нәрсә әйтәсем килә, яңа елда бәхет булсын, берни дә кайгылар булмасын. Озак яшик, бергә булыйк. Концертларда күрешербез, а?
Гомумән, син шундый һәрвакыт позитив әйтеп киттең бит инде, әйме, һәрвакыт шундый ачыксың, әйме? Әйтмә син авыр сүз, әйтмә түз, йөрәк бит болай да яралы. Әйе.
Менә шул яралар былгалыймы синең күңелеңдә? Һәм алар булганда Винарис кайда, ничек күңелен бушата, кайда, ничек көч таба икән?
Ну, һәр кешедә була ул андый мизгелләр дип әйтимме. Беләсең, мин дуслар белән күрешәм. Дуслар белән утырып, чәй эчеп, чәй генә түгел дә, сөйләшеп, аралашып, ур, урманга барып, гомумән природага чыгып ял итәбез. Һәм син, һәм син шунда күңелеңә ниндидер дава, җылылык табасың, әйе? Менә шундый кыенрак, авыррак мизгелләрдә. Беләсеңме, агач турында әйтәсем килә. Любой агач Янына тырсам, мин шушы агачтан энергетика алам үземә. Чыннан да, миңа җиңелрәк булып китә. Табигать. Табигать шулай инде.
Винарис гомумән э, үзе хаталар еш э, эшлисеңме тормышыңда? Менә синең бармы? Менә бу хатаны кылдым. Эх, болай итәргә ярамый. Һәм шул хаталар өстенә син эшне алып барасыңмы?
Хаталар бар инде ул. Шулай бит инде, беләсең бит инде. Но мин бер канда бер кашан да укынмыйм. Эшләдем икән. Значит, шулай. Дөрес эшләдемме, дөрес түгелме? Ул соңрак булачак. Соңрак мин аны исправлю, соңрак мин аны уйлыйм. һәм бүтән шулай эшләмәскә тырышам. Кызлар, кызлар дидең дә әле өйләнү яклап ниндирәк яңалыклар бар соңа? Мин беләм, син гаилә корырга инде әзерләнеп, инде планлаштырып та беткән иең. Бу яклап әле хәлләрең ничек синең? Әй, җаныкаем, әйе, ике ел элек мин без планлаштык, э, планда да бар ул. Э, Гөлнара белән без уже әзер дә идек. 22 август былтыр булырга тиеш иде туй. Ну, менә Минем әни киткәч, без тойны күчердек дип әйтсәк тә ярый. Ә качанга күчердек әле үзебез әле уйламыйбыз да. Ну, без бергә, Аллага шөкер. Бу бик шатлыклы хәбәр. Безнең безнең арабызда мәхәббәт, дуста, бөтен нәрсә бар. Аллага шөкер. Димәк, аның исеме Гөлнара.
Данлы Ленарым, үкенечкә ярылмасын дим. Син тормышта да гел шундый булсаң, Винарис тагын кабатлап әйтәм, Гөлнарага бик рәхәттер синең кебек кеше белән яшәве. Шулай бит.
Ансы Гөлнара үзе әйтер. Гомумән мин сәхнәдә нитми, мин тормышымда да шундый. Гел мин позитивта, чөнки еларга вакыт юк. Эш күп, Аллага шөкер. Дуслар күп. Гөлнара янымда, туган тел каналын гел карыйбыз. Шуңа күрә миңа рәхәт. Искиткеч винар исел егет. Рәхмәт сиңа. Яңа еллар белән. Пока.

Исия Бадретдинова өчен 2021 ел нинди хатирәләр калдырды икән? Нинди дәрес дөресрәге бирде ул синең өчен?
Ха, сулап кына бетерәм я. Әйе, дуслар әйтергә кирәк, чөнки 3 җырны сезнең теге мишәрләдә, ә 4 4 җыр әйе, 4 җырны манчып кердең син әйе, теге мишәрләр әйткәнчә. Искиткеч, әле тагы да чакыралар, әле тагы да кул чабалар. Ну, Вакыт чикле бүген, чөнки бүген җыелма концерт. Ә без инде сине көтеп калабыз, алла бирсә. Мин э, уйлыйм, барыбызга да тормышка генә башка төрле күз белән, караш белән карарга өйрәтте бугай инде бу еллар. Эштән арылым дип әйтергә куркыныч хәзер, Аллам сакласын. Ардым дигәнем берсеннән ике елга бикләде дә куйды Ходай бабай, бүтән әйтмим. Ардым да димим, туйдым да димим. Эш булып торсын. Эш булсын да, эшләргә сәламәтлек булып торсын, дуслар. Иң кадерлесе шул. Э, мин хәзер әбиләр кебек, мин 40 мең тиягына чыктым, и все, башланды хәзер. Ди, эй, Раббым, сәламәт булыйк, сәламәт булыйк, сәламәт булыйк. Шундый әйләндем мин хәзер. Все. Әллә акыл килде, әллә кортлык килә шунда кер. Барсы да бардыр инде Ильсия. Дустым турындагы җырың бик нык зур популярлык яулады. Гомумән синең һәрбер җырың хит дәрәҗәсенә әверелеп бара, үсеп бара, әмма үз урынын алып бара тамашачы күңелендә. Ә синең үзеңнең рәхәтләнеп, бөтен эч серләреңне чишеп салырда якын дустың бармы? Аллага шөкер, бар. Ул иратмы, хатын-кызмы? Хатын-кыз. Димәк, Ильсия Бадретдиновага ират белән хатын-кыз арасында чын тугры дуслык була аламы дип сорасак, син әйе дип җавап бирәсең. Әлбәттә, дим. Әлбәттә, дим, күп кешеләр ышанмыйлар, теге это временно диләр, барыбер мәхәббәткә әверелә ул, йә кайчандыр мәхәббәт булган, аннан соң дуслыкка калган диләр. Кайчандыр мәхәббәт булып, аннан соң дуслыкка әйләнгән вообще кешеләрне белмим әле мин дөресен генә әйткәндә. Әле мин аерылышып, бик яхшы мөгамәләдә булып дус калган, теге интервьюларда әйтәләр инде, да без менә дуслар, беркем дә дус булып калмый аерылышкач тын. Это нормально. Барыбер ниндидер үпкә калган була, или әйтәләр теге, баштан дус, аннан соң мәхәббәткә күчә, юк, күчми дә. Бөтен, бөтенесен дә бер калыпка салып карарга ярамый. Айсия Бадретдинова өчен гаиләдә беренче урында мәхәббәт булырга тиешме, әллә хөрмәтме?
Баштан мәхәббәт була инде ул. Син нәрсә теге кияүдә булмаган кеше кебек? Баштан Минем синең фикереңне баштан ишетәсем килә. мәхәббәт була.
Аннан хөрмәткә күчә, аннан сабырлыкка күчә. Аннары ярар инде күпме генә калгандыр дисең.
Түзеп яши башлыйсыңмы? Төрлесе бардыр инде. Ә син гомумән тормышта нәрсәләрне кичерә алмыйсың? Кешеләрнең нинди кыламышларын, адымнарын,
Миңа ихласлык кирәк. Яхшымы, начармы, теге мине үпкәләтә торганмы, түгелме, мөһим түгел, миңа дөреслек кирәк, миңа ихласлык кирәк. Ә син сизәсең менә кеше сине. Момент сизәм. Теге былай-былай итә башлыйлар икән, миңа матур сөйләп, башка җирдә нәрсә сөйләп, шундук сизәм. Ә сиңа менә артистлар арасында Көнләшү хисләре бармы? Син аны сизәсеңме? Сизсәң, нәрсә эшлисең син? Роза. Артистлар арасында 100 процент дуслык булырга мөмкин түгел. Бусы тоже әкият. Бөтенесе белән дә яхшы аралашам. Әгәр дә көнләшү сизәсең икән, бу бит инде әйбәт дигән сүз. Димәк, син нәрсәнедер аны көнләштерерлек иттереп эшләгәнсең дигән сүз бит инде бу. Ниндидер теге ачулану хисе белән түгел, ух дип куям, ой, мин молодец, мин молодец дип куям. Э, әгәр дә миннән кемдер яхшырак эшли икән, укытучыга караган кебек карыйм. Бу да нәкъ минем кебек авыл баласы, нишләп мин болай итә алмыйм соң әле дип. Тоже ниндидер теге ачу үпкә дигән әйбер юк. Ә конкуренция булырга тиеш. Бу дөрес хәл. Ул булырга тиеш прям ул

Яңа ел шоу тамашасы әлеге беренче бүлеге тамам дип әйтсәк тә була. Әмма дә ләкин дусларым, безнең белән бергә калыгыз. Төгәл бер атнадан соң без сезне шулай ук шушы тамашадан әзерләнгән бик кызу һәм инде шәп репортажда көтеп калабыз. Әлегә Роза Хайруллина